Dünýäde milliardlarça ynsan, trillionlarça janly-jandar we ösümlikler bilen doludyr. Ýaşamagymyz üçin köp şertler bardyr. Bularyň biri-de, dünýäni saraýan, göz bilen görülmeýän howa gatlaklaryndan emele gelen atmosferadyr. Dünýädäki ähli zadyň ýaşamagy atmosfera baglydyr. Atmosfera nirde gutarýanlygy aýtmak mümkin däldir. Bilim adamlarynyň aýtmagyna görä, älem giňişligi deňiz derejesinden ýüz kilometr ýokarda başlaýar. Atmosfera Ýeriň dartyş güýji bilen planetany gurşap alýan gaz gatlagydyr. Takmynan ýetmiş sekiz göterim azotdan, ýigrimi bir göterimi kisloroddan, nol bütin ýüzde dogsan üç göterimi argondan, bir göterimi suw bugundan we galan bölegi käbir beýleki gazlaryň galyndysyndan emele gelýär. Bu gaz garyndysyna adatça howa diýilýär. Ýeriň öz okunyň daşyndan aýlanmagy sebäpli atmosfera polýuslarda inçedir we ekwatorda galyňdyr. Atmosferamyz ýedi gatlakdan ybaratdyr. 1. Troposfer. Atmosferanyň Ýere iň ýakyn bolan gatlagydyr. Troposfer planetamyzyň daşyndaky gök inçe çyzgydyr. Gazlaryň iň dekyzy bolan gatlagdyr. Ekwatoryň üstünde galyňlygy on alty-on ýedi kilometrdir, polýuslardaky galyňlygy bolsa dokuz-on kilometrdir. Ekwatorda we polýuslarda galyňlygynyň üýtgemeginiň sebäbi ekwatorda gyzan howanyň ýuwaşlyk bilen ýokarlanmasy we merkezden gaçyryş güýjüniň bolmagy, Polislarda bolsa howanyň sowap peselmegi we merkezden gaçyş güýjüniň bolmanlygydyr. Ýagny bu üýtgeşmeleriň sebäbi temperatura tapawudy we merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri bilen baglanyşyklydyr. Troposfer atmosferiň iň möhüm gatlagy hem diýip bileris, çünki gazlaryň ýetmiş bäş göterimini, suw buglarynyň bolsa hemmesi bu gatlakdadyr. Muňa bagly bolup howa akymlary, bulutlylyk, çyglylyk, ýagyşlar, basyşyň üýtgemegi ýaly meteorologik hadysalar bu gatlakda emele gelýär. Güýçli ýatyn we dik howa hereketleri hem bu gatlakda emele geler. Troposfer adatça ýerden serpilen gün şöhlesinden gyzar. Bu sebäpden aşaky tarapy gyzgyndyr we ýerden uzaklaşdykça gyzgynlyk ýüz metrde nol bütin ýüz altmyş bäş gradus azalar we gatlagyň soňunda minus elli alty gradusa çenli ýeter. Iki. Stratosfera. troposferadan elli kilometr beýiklige çenli uzap gitýär. Bu gatlag ozon gatlagyny hem öz içine alýar. Suw bugy bolmansoň dik howa hereketleri ýüze çykmaýar. Diňe gorizontal hereketleriň ýüze çykmagy beýleki gatlaklar bilen stratosferanyň arasynda aragatnaşyklara sebäp bolmaýar. Bu gaty howply bolup biler, sebäbi wulkanyň atylmagyndaky kül troposferadan geçip, stratosfera ýetse ol ýerde ýygnanýar we hemişelik hapalanma döretýär. Temperaturanyň üýtgemeýän ýeri on bir, ýigrimi bäş kilometr aralygyndadyr. Stratosferanyň temperaturasy minus elli bäş gradus bilen minus üç gradus arasynda üýtgeýär. Stratosferanyň agyrlyk güýji azaldykça, jisimler hakyky agramyny ýitirýär. Ozon gazlary bu gatlagyň ýokarky böleklerinde bar we Gün şöhlesini özüne çekýän bu gazlar gatlagyň gyzmagyna hem sebäp bolýar. Beýleki gatlaklara geçmeden öň, ýeke özi stratosfera çykan bir paraşýutçy Feliks Baumgartner iki müň on ikinji ýylda otuz dokuz kilometr belentlige çykan we ol belentlikden ýere böküp, bir müň üç ýüz kyrk iki kilometr sagat tizlige ýetip, dünýä rekordyna eýe bolandyr. Feliksden öň, bir müň dokuz ýüz altmyşynjy ýylda Jozepps Willem Kittinger ýigrimi ýedi kilogramlyk astronawt eşigini geýip, ilkinji kosmos giňişliginden, ýagny otuz bir müň üç ýüz metr belentlikden ýere böken adam bolup, taryha adyny ýazdyrmagy başardy. Kittinger otlaýyşdan soňra şu sözleri aýtdy. Tizligi görkezýän hiç zat ýok. Näçe çalt barýandygyňyzy görkezýänem hiç zat ýok. Ýoldan aşaga gitýän guralagyň içindesiňiz we gözleriňizi ýumsaňyz tizligiň näçeligini bilmersiňiz. Älem giňişliginden erkin düşmegiň hem şoňa meňzeş bir zat. Bellik ýok, uly tizlik bilen gitýänligiňi bilýärsiň, ýöne duýup bileňok. Diňe kaskaň içinde dem alyş sesimi eşitýärdim. On bäş minut öň älem giňişligindedim. Emma Şu wagt özümi jennetde ýaly duýýaryn. Nähili gowy planetamyzyň barlygyndan habarymyz ýok. Geliň indi bolsa gatlaklary sanamaga dowam edeliň. 3. Mezosfer. Stratosferadan 80 kilometr belentlige çenli ulap gitýär. Ownuk ölçegli meteoritler bu gatlakda sürtülme sebäpli bugarýar we ýok bolýar. Ozonosfer we kemosfer ýaly iki bölekden durýar. Ozonosfera, bu gatlakda ozon gazlary bardyr. Günüň zyýanly ultramelewşe şöhlelerini ozon gazlary bilen tutulýar. Şonuň üçin bu janly-jandarlar üçin gorag gatlagydyr. Kemosfer, zyýanly şöhleleriň duzagy, bu ýerde az mukdarda hem zyýanly gazlar görünýär, şeýle hem gazlaryň ionlara bölünip başlanýan ýeridir. Dört, termosfer. Mezosferden alty ýüz kyrk kilometr beýiklige çenli uzap gitýän gatlakdyr. Bu gatlakda Gün şöhlesi güýçli duýulýar. Günüň täsirine görä, onuň temperaturasy iki ýüz we müň alty ýüz gradus arasyndadyr. Bu gatlakda gazlar ion hökmünde bardyr we ionlaryň arasynda elektron alyş-çalyşyklygy gaty ýokarydyr. Şonuň üçin aragatnaşyk signallary we radio tolkunlary gaty gowy iberilýär. Bäş. Eksosfer. Az mukdarda wodorod we geliý atomlaryndan durýar. Takyk çägi belli bolmasa-da ýerden on müň kilometre belentlikde kabul edilýär. Bu gatlakdan soň serhet ýoklugy sebäpli boşluga geçiş başlaýar. Emeli hemralar bu gatlakda ýerleşýär. Agyrlyk güýji gaty pes bolansoň, gazlar gaty seýrekdir. Alty. Magnetosfer. Bu gatla magnit sferasy ýa-da agyrlyk sferasy hem diýilýär. Allen meýdany diýip atlandyrylýan güýçli radio meýdany bilen örtülendir. Wan Allen meýdany iki nesle bölünýär we dünýäni doly gurşap bilmeýär. Ýedi, ionosfer, atmosferiň elektromagnit tolkunlaryny görkezjek mukdar ionlaryň we erkin elektronlaryň bar bolan ýetmiş kilometr bilen bäş ýüz kilometrlik bölegidir. Aýratyn bir hadysasy radio tolkunlar şöhlelendiri. Bu gatlakdaky gazlar ion ýagdaýyndadyr, bu sebäpli radio tolkunlary gaty gowy şöhlelendirýär. Gyzgynlyk ýokarydyr. Emma gazlar gaty seýrek bolandygy üçin termometr bilen ölçelýän gyzgynlyk gaty pesdir. Bu wideonyňda soňuna geldik. Tomaşa edeniňiz üçin köp minnetdar. Başgada näme barada wideo taýynlamagymy isleseňiz teswirlerde, ýagny kommentariýada ýazyp bilersiňiz. Kanalymyza goşulyp, dostlaryňyz bilen paýlaşyp, maňa kömek edip bilersiňiz.